Also dann, ech begréissen Iech mol hei am OGBL an der Maison du Peuple. Fir eis Pressekonferenz, ech stelle vläit och eng Kéier ganz kuerz d'Leit vir, déi hei bei mer sëtzen, dass Der Iech e Bild kënnt maachen. Ah, d'Chantal ass elo do, super. Mir hunn elo virun enger Sekonn ugefaangen. Voilà, also bon, ganz riets ass de Bruno Costa, fräigeschalten Delegéierte bei Servior, dann den Nico Weiland, och fräigeschalten Delegéierte, Personaldelegéierten a President vun der Personaldelegatioun bei Servior, an dann hannert mer d'Vanessa Schlinger, wat och fräigeschalten Delegéierten ass bei Servior, d'Joy Welbes, wat Secrétaire centrale adjointe ass vum Syndikat Gesondheet a Sozialwiesen hei am OGBL. Dann hunn ech lénks vu mer den Thomas Klein, dee President ass vum Syndikat Gesondheet a Sozialwiesen am OGBL an hannendrun an och President ass vun der Personaldelegatioun vum HRS, Hôpitaux Robert Schuman. Hannendrun ass d'Chantal Gauntrell, wat Vizepresidentin ass vum Syndikat a Presidentin vun der Delegatioun vum CHEM hei zu Esch. An hannert mer ass d'Fabia Monte, wat och Vizepresidentin ass vum Syndikat a Presidentin vun der Personaldelegatioun vum Kannerduerf. Gutt, mir hunn Iech haut invitéiert, fir iwwer e Gesetzesprojet ze schwätzen, deen um Dësch läit. Et geet ganz konkret ëm e Projet de loi, deen eng Privatiséierung virgesäit, en Outsourcing à grande échelle, primär am Etablissement public Servior, mee deem seng Ambitiounen am Fong vill méi wäit ginn, wéi just, bon, just ënner Guillemets, wéi déi eng Entreprise Servior, an deem seng Ambitiounen an och natierlech d'Risiken, déi wäit doriwwer eraus ginn. An deem heite Kader wëll ech just direkt betounen, am Fong an deem heite Kader gouf den Dialog net gesicht mat de Sozialpartner, weder am Betrib selwer, mat der Personaldelegatioun oder mam OGBL, nach elo vu politescher Säit am Fong, déi de Projet de loi jo déposéiert hunn. Et ass e Sujet, dat, bon, ech mengen, wa bei eis de, wann esou e wichtege Sujet, esou e grouse Sujet op den Dësch geluet gëtt an den Dialog, mir mierken, datt den Dialog net gesicht gëtt, dat huet e mer, En Arrière-goût, dat wësst Der, vu dass hei probéiert gëtt, in aller Stille am Fong e Gesetzesprojet ze stëmmen, deen natierlech wäitgehend eis all betrëfft an och riskéiert, wäitgehend Konsequenzen ze hu fir de Fleegesecteur zu Lëtzebuerg an awer och doriwwer eraus natierlech fir de ganze Gesondheetsfleege a Sozialsecteur. hei am Land. Et ass e Sujet, de Sujet vun der Privatiséierung, also e Sujet, deen Der wësst, deen hu mer an der Vergaangenheet schonn oft ugeschwat, wann et Attacke ginn op esouwuel eis Kollektivverträg wéi och un déi öffentlech Logik vun deem Secteur, an deem mer eis bewegen. Do wäerte mer eis ëmmer dogéint wieren. Dat sinn ëmmer Tendenze, géint déi mer eis stellen, an och an der Vergaangenheet hu mer eis schonn oft Erfollegräich géint esou politesch Tendenzen um Terrain gewiert. Also ganz konkret, et geet ëm de Gesetzesprojet 7753, deen de 27 Januar deposéiert ginn ass vum Familljeministère. An dee Gesetzesprojet, wat seet e genau am Fong elo? Dee Gesetzesprojet, dee gesäit vir, fir grouss, Deeler vun der Aktivitéit vu Servior, wat en Etablissement public ass a wat doriwwer eraus och nach de gréissten oder ee vun deene gréissten Acteuren ass am Fleegesecteur zu Lëtzebuerg, fir Servior d'Méiglechkeet ze ginn, am Fong Aktivitéiten ze regruppéieren an déi dann och. doropshin ze externaliséieren. Mir schwätzen hei vu Beräicher wéi der Restauratioun, der Logistik, mir schwätze vun engem administrative, vun engem techneschen Apparat vum grousse Betrib Servior. Doriwwer eraus soll Servior duerch dëse Gesetzesprojet am Fong d'Méiglechkeet kréien, selwer Entreprisen ze grënnen, selwer Parten a privaten Entreprisen ze huelen, déi déi dann dës Aktivitéite solle géréieren. Also Dir gesitt, Hei läit e Gesetzesprojet um Dësch, deen immens wäit geet an der Logik. An ech mengen, et ass, et geet hei ëm eng politesch Démarche. Et geet ëm eng politesch Démarche, fir e Gesetz, e Projet de loi op den Dësch ze leeën, deen am Fong virgesäit, grouss Deeler vum Fleegesecteur auseneenzeplécken. An dee Gesetzesprojet hei, dat ass just d'Spëtzt vum Äisbierg. Dat heescht. Déi Konsequenzen, déi do hannendru stinn, op déi ech nach weider wäert agoen, déi betreffen am Fong eng ganz Gesellschaft zu Lëtzebuerg. Hei gëtt eng Dier opgemaach, déi, wéi soll ech soen, déi riskéiert ganz vill, ganz vill, ganz wäitgehend Konsequenzen Ze hunn. Et ass och e Skandal, datt déi Weichen hei politesch gesat ginn. Et ass e Skandal, datt, mir schwätzen hei net iwwer e Patron an engem Betrib, deen dës Tendenzen op den Dësch leet, mä hei schwätze mer wierklech iwwer eng politesch Demarche, iwwer politesch, datt politesch d'Méiglechkeet geschaf gëtt am Fong vum gréissten Acteur am Fleegesecteur, wat wéi gesot en Etablissement public ass, fir deem déi Méiglechkeet ze ginn, hei en haarden Outsourcing am Fong ze bedreiwen. dass duerch esou e Gesetzesprojet ganz konkret d'Sécherheet vun deene Vulnerabelsten an eiser Gesellschaft op d'Spill gesat gëtt, dat ass kloer an eisen Aen. Dat gëllt et ze verhënneren. An ech mengen, doriwwer eraus schwätze mer och ëmmer iwwer ëffentlech Gelder. Mir schwätzen iwwer ëffentlech Gelder, déi sollen an ëffentlecher Hand bleiwen an och vun ëffentlecher Hand solle geréiert ginn. Ëffentlech Gelder, sinn net do fir grouss Konzerner, fir grouss privat Konzerner domat ze finanzéieren a fir déi iwwer Ëmweeër dann a grouss privat Konzerner afléissen ze loossen. Wat sinn da elo ganz konkret am Fong déi Konsequenzen, vun deenen ech elo geschwat hunn, um Terrain an am Fleegesecteur zu Lëtzebuerg? Ech mengen, an éischter Linn muss ee soen, wann hei Aktivitéite regroupéiert ginn, an ech hu se virdru genannt, déi Aktivitéiten, ëm déi et geet, da sinn dat Aktivitéiten, déi am Moment gedroe gi vu Salariéen an deene vu Salariéë vu Servior an deem heite Fall um Terrain. An dat si Salariéen, déi ënnert de Kollektivvertrag, ënnert de Sozial a Fleegekollektivvertrag, den SAS, falen zu Lëtzebuerg. Wa mer elo soe mir ginn hin a mir regroupéieren am Fong Aktivitéiten, déi net, also déi net, Fleesch selwer sinn, loosse mer mol esou soen, dann, a mir geréieren déi iwwer privat Entreprisen, dann heescht dat am Fong ganz konkret, dass hei de Kollektivvertrag ugegraff gëtt, dass mer hei Aarbechtsplazen degradéieren an hire Loun an Aarbechtsbedéngungen, dass mer riskéieren, dass do Aarbechtsplazen erausgeholl ginn, externaliséiert ginn, dass Leit, déi an d'Pensioun ginn, net méi ersat ginn, dass déi am Fong duerch privat ugestallte Salariéen a privaten Entreprisen ersat ginn, CDDe ginn net verlängert, ginn net erneiert, et cetera, et cetera. Ech schwätze elo, wat d'Servier ugeet, schwätze mer vu 1.631 ETPen. Dat si ronn 2.200 Leit um Terrain, physesch Leit, déi bei Servier schwätzen. An hei schwätze mer vun 30 Prozent vun där Aktivitéit. Do si mer awer bal bei, do si mer bei ongeféier 600 Leit, reng nëmme Betrib Servier, déi hei concernéiert sinn. An natierlech, wann esou e Gesetzesprojet duerch, geet an déi Méiglechkeet geschaf gëtt am Fong fir e gesamte Secteur, da geet dat wäit, wäit doriwwer eraus. Bon, doriwwer eraus muss ee soen, datt et jo och kontraproduktiv u sech ass fir e Betrib am Fong, an a mer an der Vergaangenheet ëmmer erëm gesinn hunn, datt Betriber, déi ausgelagert hunn, déi higaange sinn an, ech soen elo, d'Kichen, d'Restauratioun, den Nettoyage ausgelagert hunn, mir stellen ëmmer erëm fest um Terrain, datt et Betriber ginn, déi, eng Baisse vun der Qualitéit feststelle selwer, am Fong nodeems se externaliséiert hunn, an dono Marche arrière maache fir erëm zréckzekommen an déi Servicer erëm deelweis internaliséiert hu fir am Fong do sécherzestellen, datt déi Qualitéit och garantéiert ass, déi gewollt ass. Wann ech elo soen, den administrative Beräich respektiv d'Logistik an esou, dann. oder d'Restauratioun, dann, dann ass dat Partie intégrante vum Secteur vun der Fleeg. Et gëtt keng Fleeg ouni, ouni déi dote Beräicher. Et kann ee kee, kee, kee Fleegeheim bedreiwen, ouni datt d'Leit eppes z'iesse kréien. Et kann ee kee Fleegeheim bedreiwen, ouni, ouni datt et en administrative Volet gëtt, ouni datt et e logistesche Volet gëtt. Dat heescht, déi, déi Beräicher do, déi sinn net ausserhalb vun der Fleeg, mee. D'Fleeg brauch déi Beräicher do fir kënnen iwwerhaapt ze fonctionnéieren a fir kënnen eng gewësse Qualitéit och fir d'Prestatairen un den Dag ze leeën. Doriwwer eraus brauch ech Iech net ze soen, et ginn eng ganz Rei Fleegeheimer, et gi eng ganz Rei Maisons de soins, déi Aktivitéiten doraus maachen, dat heescht wou d'Leit wierklech konkret och mat agebonne ginn, sief et an der Wäscherei, sief et an der Restauratioun, wou zesumme mat de Leit gekacht gëtt. Dat ass wichteg, dat ass wichteg fir déi Leit, fir déi Aktivitéiten ze hu fir de Kontakt ze hunn. Wa mer elo higinn a mir lageren dat alleguer alles aus a mir ginn dat u privat, u privat Firmaen, da geet do och e wichtigen Faktor an deem dote Sënn am Fong verluer par rapport zu, zu dem Abanne vun de, vun de, vun, vun de, vun de fleegebedürftige Leit an deenen, an deenen Haiser. Bon, doriwwer eraus muss een einfach soen, am aktuelle Kontext, ne, an deem Joer 2020, wat mer erlieft hunn, an, a par rapport zum Covid, ass et schockant an alarmant am Fong, dass dat heiten e politesche Reflex ass an deem an deem Kontext, fir ze soen, mir mir gi lo hin a mir privatiséieren en Deel vun der Aktivitéit am Gesondheets an a Fleegesecteur. Ech mengen, wann eis eppes d'lescht Joer an och nach dëst Joer face au Covid bewosst ginn ass, dann datt een esou eng Erausfuerderung nëmme mat engem staarken öffentleche System am Fong kann Stir bidden an a mer eis do konnten op e staarken öffentleche System Beruffen an zréckfalen an déi Privatiséierungstendenze sécher och am Ausland eis gewisen hunn, datt dat net de Wee ass fir d'Zukunft, fir sech fit ze maachen, fir dee Secteur fit ze maachen, fir esou en Erausfuerderungen am Fong kënne Stand ze halen. Doriwwer eraus muss ee soen, datt mer eis no Joren am Fong vun Austeritéit, vun enger Minimiséierung vun de Käschten, vun engem Manktum un Investissement an deene Beräicher, kéint ee sech erwaarden, datt de politesche Reflex, am Fong d'politesch Volontéit hei vun der Regierung am Fong genau de Contraire misst sinn, nämlech fir ze soen, okay, mir wëllen d'Zukunft besser opstellen, mir wëlle verstärkt investéieren an dee Secteur, mir wëllen d'öffentlech Gelder do asetzen, wou se gebraucht ginn, mir wëllen dee Secteur stäerken a mir wëllen dee Secteur fit maache fir d'Zukunft. Dat ass net de Fall. Hei ass genau de Contraire de Fall. Hei gëtt gesot, Hei gi mer hin a mir gräifen am Fong net nëmmen d'Konventioun un, d'Aarbechtsbedéngunge vun de Leit, mee wierklech och d'Qualitéit, d'Sécherheet vun deene betraffene Leit um Terrain. Dowéinst soen ech, dat ass wierklech e Sujet, deen hei wäit, wäit, wäit iwwer Servior erausgeet. Dat ass e Sujet, deen eng ganz Gesellschaft betrëfft, well Dir wësst et, an dat hu mer schonn oft gesot, Eise Secteur ass e Secteur, mat deem d'ganz Gesellschaft fréier oder spéider a Kontakt kënnt. Dat ass e Secteur, wou jiddereen zu Lëtzebuerg betraff ass, wa mir hei iwwert d'Qualitéit vun der Fleeg schwätzen, wa mir iwwert de Gesondheetssecteur schwätzen. An ech hoffe emol, oder ech ginn emol dovun aus, datt dat lescht Joer eis dat méi wéi däitlech gewisen huet, am Fong, wéi vulnerabel mer sinn a verschiddene Situatiounen a wéi wichteg et ass, fir kënnen op e staarken öffentleche Secteur zréckzegräifen. Mir wëssen och, wa mer bei der Qualitéit sinn, mir wëssen, dass privat Entreprisen, dat muss een einfach ganz kloer soen, eng privat Entreprise, déi éischt Prioritéit, den éischten, den éischte Souci vun enger privater Entreprise, dat ass e finanziellen. Dat ass einfach deen, fir kënne finanziell ze liewen, fir finanzielle Benefice ze maachen. Dat ass net D'Qualitéit, déi un éischter Stell steet. D'Qualitéit gëtt am Fong do bei de Reflexer ëmmer un d'zweet Stell gestallt. Den éischte Reflex ass ëmmer, fir de finanzielle Volet ofzedecken an déi finanziell Prioritéit am Fong am Fong ofzesécheren. Dat huet also forcément, hu Privatiséierungstendenzen, Externaliséierungstendenzen ëmmer en negativen Impakt, Impakt op d'Qualitéit, déi dobausse gebuede gëtt. Mir mussen eis hei och einfach d'Froe stellen als Gesellschaft, Wat wëlle mer fir eng Zukunft? Wat wëlle mer fir eng Zukunft fir eis selwer, fir eise Gesondheets-, Fleege a Sozialsecteur an dëser Gesellschaft? Wéi stelle mer eis déi Zukunft vir? Wëlle mer wierklech hei e Profit virun de Mënsch stellen, wëll mer, wëll mer, dass mat eiser Gesondheet, ne, mat, mat, mat eise vulnerabelen eelere Leit, déi, déi fleegebedürfteg sinn, wëll mer wierklech, dass domat e Geschäft bedriwwe gëtt, he, wëll mer, dass hei e Business gemaach gëtt mat eisen öffentleche Gelder, ech hunn et virdru gesot, wëll mer wierklech eis, Wëll mer Steiere bezuelen, fir dass déi Steiersuen dann a privat Konzerner, a privat Entreprisë fléissen, oder wëll mer Steiere bezuelen, fir dass doduerch eng héich Qualitéit u Fleeg garantéiert gëtt? Also mir vum Syndikat hier a vum OGBL als Apparat, mir hunn eis ëmmer a mir wäerten eis ëmmer staark maache fir eng staark ëffentlech Logik, fir e staarken ëffentlechen e System, wou d'Leit gläich behandelt ginn virun der Fleeg, wou en universalen Accès garantéiert gëtt, wou jiddereen den nämmlechten Accès huet an e Recht op héichwäerteg, op eng héichwäerteg Qualitéit. Mir wäerten ëmmer eis wiere géint Zwou-Klassen-Tendenzen an alles dat, Dat si Punkten, déi staark hei a Fro gestallt ginn oder a Gefor bruet ginn duerch esou eng politesch Demarche, déi eis Regierung hei presentéiert. Ech mengen, och doriwwer eraus muss een och allgemeng soen, et geet hei ëm e Kollektivvertragswiesen. Ech mengen, hei geet et ëm de Kollektivvertrag SAS. Dat ass ee vun deene gréisste Sektorielle Kollektivverträg am Land, dat ass e Kollektivvertrag, deen deen duerch en Artikel e Parallelismus zum Stat huet, dat heescht mat vun öffentliche Gelder finanzéiert gëtt. Et geet awer doriwwer eraus, geet et iwwert iwwerhaupt. Kollektivverträg, ech mengen dës Regierung huet sech och ëmmer fir e staarkt Kollektivvertragswiesen ausgeschwat a mir als OGBL, mir wäerten eis ëmmer dofir asetzen, datt och Kollektivvertragsgesetzer iwwerschafft ginn, verbessert ginn. Déi sinn absolut verbesserungswürdeg op ville Plazen a mir wäerten eis ëmmer dofir asetzen, fir Kollektivverträg, méi Kollektivverträg um Terrain ze hunn an och Kollektivverträg ofzesécheren an hei sozial Acquisen, am Fong sozial d'Konditioune vun de Leit, vun de schaffende Leit dobaussen ofzesécheren. Wann eng Regierung heihi geet a schaaft am Fong eng, schaaft am Fong Fakten, déi et méiglech maachen, fir dee gréisste Kollektivvertrag oder ee vun deene gréisste Kollektivverträg am Land z'attackéieren, auserneen ze plécken, dat heescht do Deeler am Fong erauszerappen, dann ass dat eng Attack un d'Kollektivverträg u sech a virun allem un den SAS. An der Vergaangenheet hu mer eis schonn oft Am Elsass hu mer vill misse kämpfen a mir si vill op d'Strooss gaangen, dat wësst Der, a mir hunn eis vill gewiert, fir dës Aarbechts a Lounbedéngunge kënnen ofzesécheren, kënnen ze garantéieren. A mir wäerten och keng Attacken op deem doten Niveau, egal ob et elo hannen erëm ass oder egal wéi se stattfannen, wäerte mer an deem Secteur hei net Dulden. Dat ass inakzeptabel fir eis, dass elo hei, dass mer higinn an dass mer, dass mer, dass mer e Kollektivvertragswiesen am Fong politesch hei probéieren ze ënnerbannen. Aus all deene Grënn do, well mer hei wierklech ganz konkret iwwert eng Verschlechterung vun den Aarbechtsplaze schwätzen, iwwert en haarden Outsourcing vun Aarbechtsplazen am Fleegesecteur, well, Probéiert gëtt, de Kollektivvertrag an d'Kollektivverträg oder de Kollektivvertragswiesen ze schwächen, well et hei ëm ee vun deene wichtegsten a gréissten Träger vum Fleegesecteur am Land geet a well mer hei Fakte schafen, déi d'Qualitéit vun der Fleeg degradéiere wäerten, fir eng ganz Gesellschaft, an dat hei e weidere Versuch ass, an datt mer déi Tendenzen ëmmer erëm ze spiere kréien, lénks a riets, mä datt hei e wierkleche Versuch ass vun eiser Regierung, fir eng Privatiséierung virzehuelen am öffentleche Secteur, ass dese Projet de loi fir eis absolut inakzeptabel an absolut net vertrietbar vun enger Regierung. Dowéinst wäerte mir och als Syndikat Gesondheet a Sozialwiesen hei vum OGBL esou eng Attack net akzeptéieren. Et wäert zu ganz konkrete gewerkschaftlechen Aktioune kommen, och scho kuerzfristeg. A mir schécken och haut de Bréif eraus fir eng Demande d'entrevue un d'Madame Kahn, fir an deem Sënn och do nach eng Kéier däitlech ze maachen, dass dat heite fir eis net drobar ass. De ganze Secteur steet. Ech wëll just soen, mir haten d'lescht Woch kuerzfristeg eng, eng, eng, eng, ass eis Syndikatsleedung zesummekomm, fir iwwert deen heite Sujet ze schwätzen, d'ganz Syndikatsleedung zesumme mat, mat de Leit um Terrain, déi do hannendru stinn, déi wëssen, ëm wat et hei geet, déi wëssen, dass et hei net just ëm ee Betrib. geet, déi wëssen, dass et hei net just ëm eng marginal Optiméierung geet vun engem klenge Service, déi wëssen, dass et hei ëm d'Integritéit, ëm d'Qualitéit vun engem gesamte Secteur, vun den Aarbechtsplaze vun engem gesamte Secteur hei um Spill steet an dass et dorëms geet. De Secteur steet an de Secteur ass och prett, fir sech hei dogéint ze wieren. Dowéinst fuerdere mir och als Syndikat, d'Gesondheet a Sozialwiesen, d'Regierung op, deen heite Projet de loi zréckzezéien. Mir fuerdere Servior op, fir déi dote Privatiséierungstendenzen ze ënnerbannen, déi falen ze loossen. A mir wäerten eis och hei net gi bis dass dat de Fall wäert sinn. Voilà, ech mengen, ech hu vu menger Säit Kuerz den Tour gemaach. Ech giff da vläicht Iech d'Wuert ginn, wann eventuell Froe sinn. Ech kucken awer och nach eng Kéier a meng eege Reie, wann een eppes wollt bäifügen, wann ech eppes, e ganz wichtege Punkt vergiess hunn. Dat ass net de Fall. Da giff ech Iech vläicht d'Méiglechkeet ginn, hei d'Wuert ze huelen an eis Froen ze stellen.